Cwestiwn chwech. OK. Does gan roller coaster, chi'n mynd i dall y cwestiwn, reit, dwi'n mynd i dall yna eto. Um, ond y pwynt pwysig ydy, reit, bod ni'n so, dych chi'n dall y cwestiwn rhan yma, reit? Eglurwch yn nhermau trosglwyddo egni. Reit, mae rhaid chi sôn am egni newid yn does. Iawn, sut mae'r car yn gallu gwblhau'r reid ar ôl i dynnu dop y frig cyntaf? A wedyn ail rhan sy'n ni'n uh, amlygu ydy a pham mae'n rhaid i bob brig fod yn is na'i ddyn o'i flaen. Felly mae rhaid i chi gymryd y, y, y, hynny mlaen yn eich ateb chi. Right, dyna di'r rhai prif rain sy'n ni'n deud yn y cwestiwn. Right, so, sbyn so mae egni potensial, egniau. Wel, yn gyntaf, ar y brig mae ganddo fo'r egni potensial disgyrchiant uchaf. A dedwch yn llawn. Reit? Nawr, chi'n dysgu mewn mlwyddyn saith, reit ar ddechrau'r blwyddyn saith, rei i fod, rei yr egniau chi, a da ni'n dysgu bod ni'n deud y tri gair bob tro. Ddim jyst egni potensial, sicr ddim egni disgyrchiant, dedwch egni potensial disgyrchiant. A mae ar ei uchaf fan yna. Wrth ddisgyn, mae'r egni potensial disgyrchiant yn trosglwyddo i egni cinetig. So, yn syth bin, da ni'n dechrau sôn am trosglwyddo egni. Reit? Wrth i'r car fynd yn gyflymach. Wedyn, ond mae yna trosglwyddiadau egni eraill. Mae grymoedd ffrithiant a gwrthiant aer yn gwneud gwaith ar y car. Reit? Maen nhw'n rhwbio yn erbyn o. Reit? Gan drosglwyddo egni Da ni dal yn sôn am trosglwyddo egni, ond tro ma i res a sain, felly mae'r olwynion yn cnesu a hefyd mae'r trac yn cnesu. Right? Felly mae'r egni potential yna, peth ohono fo di newid i fewn i res a sain, mae hynna di cael ei colli. Dych chi'n cael hynna'n ôl. Reit. Felly, dyma pam nad yw'r car yn medru cyrraedd yn ôl i'r gwerth egni-botensial gwreiddiol um, ac felly ddim i'r un uchder. Felly, heb ffrithiant y gwrthiant aer, reit, chi ddim yn colli'r egni, yr egni na ddim yn cael ei drosglwyddo i'r reset sign, bydde fo jyst yn gallu mynd syth yn ôl i'r un uchder pob tro yn bydde. Ond diolch yn gallu wneud hynny oherwydd mae'r egni na di mynd. Right? Mae wedi cael ei drosglwyddo i reset sign. A dyna, na, wrth ddringo, mae'r egni cinetig, sy'n mynd newid y potensial i egni cinetig, a wedyn rwan mae'n mynd yn ôl i egni potensial, achos mae'n mynd yn uwch. Right? Ond mae'r grymoedd gwrthiannol yn lleihau egni y car yn barhaol, mae bob amser yn gweithredu yno fo, ac felly mae gen fo lai a lai o egni. Right? So, trosglwyddiad o egni ydy potensial Cinetig a photensial, cinetig a photensial, cinetig, dal rhywfaint o egni photensial ond lot llai nag oedd ganddo fo, cinetig wedi, reit, cinetig a photensial, llai, llai, cinetig, llai, llai, cinetig, just photensial, chos mae'n llonydd am enid fan yna, reit, efallai, neu llawer o llai egni cinetig, a wedyn,

Reit, so mae'n ma, ma, ma bwysig iawn y cysyniad yn ffiseg o'r newid o'r egni cinetig yn egni potensial i egni cinetig. Reit, a heb grymoedd ffrithiannol, reit, maen nhw'n mynd nôl y gymlaen. Reit, enghraifft gorau gweledol o hwnna, a mae ffisegwyr yn ffon iawn ohonyn nhw, wrth gwrs, ydy'r pendil. Reit, so unrhyw beth sy'n osgiliadu fel yna, Reit, mae'n mynd o le uchel, egni potensial, egni cinetig, reit, egni potensial, egni cinetig, egni potensial. Mae'r ma, ma, ma, ma syniad yna o egni yn newid o un i'r math arall, reit, yn bwysig iawn, andros o bwysig yn ffiseg. Heb ffrithiant, maen nhw'n cael ymlaen am beth, reit? Ond, mae bob amser ffrithiant neu gwrthiant neu rhywbeth sydd yn sy'n trosglwyddo egni ffurfiau eraill ac yn yr hen draw mae'r peth yma yn gorffen. Iawn? Reit, felly, sblatiwch, darllenwch drosto fo, darllenwch y cwestiwn eto, gwnewch yn siŵr bod chi'n ateb y cwestiwn, um, a wedyn dylai bod chi'n neud yn iawn efo hwnna. Oce? Okay? Uh, dwi wedi mynd i ffwr ar chydig bach, jyst i fod, ydy, jyst o, pam mae'n rhaid i bob brig fod yn is na'r un o'i flaen? Wel, ond mae'r grym gweithio'n lleihau ac ni cynnes yn barhaol, sy'n ei gliro. Pam bod y brig yn mynd yn is ag yn is wrth i chi fynd yn eich blaen? So dwi'n meddwl bod fi wedi ateb hwnna. Oce? Okay? Reit, dyna diwedd cwestiwn 6a.